Croeso'r cyflwyniad ar Level 3 Busnes, Dystysgrif Estynedig. Mae'r cwrs Level 3 Busnes yn un BTEC, sy'n golygu bod yn cymysgu gwaith theori gyda gwaith ymarferol ac yn cael ei asesu gan y dysgwr yn creu gwaith i ddangos ei ddealltwriaeth. Mae'r cymhwyster galwedigaethol hon yn cael eu cydnabod yn un genedlaethol ac yn ddim yn rhwystr i fynd i brifysgol. Ac oherwydd natur y cwrs, mae e'n un sy'n paratoi y dysgwyr ar gyfer dealltwriaeth a sgiliau nhw sydd angen yn y sector busnes. I astudio'r cwrs hon, mae angen cwblhau pedwar uned. Nawr mae pedwar uned, allan o'r pedwar uned yna, mae tri yn cael eu ddewis drosto ni. Felly maen nhw'n orfodol. So mae rhaid i ni astudio y tair uned gyntaf i gael y gymwyster. Yn yr uned cyntaf, fyddwn ni'n edrych at y byd busnes. Beth yw pwrpas gwahanol fusnesau? Pam mae ganddyn ni eisiau gwmynt o wahanol fusnesau yn y byd busnes? Beth yw strwythur mae busnesau hyn yn cymryd? Ydyn nhw gyd yr un peth? Ydy'r siop bach na ar gornel y stryd yn union yr un peth o beth yw Tesco, neu beth yw'r gwahaniaeth rhwngthyn nhw? Byddwn ni'n edrych hefyd ar pethau sydd yn digwydd yn y byd a sut mae hwnna'n cael effaith ar ein fusnesau ni. Ydy'r busnesau yn gallu fod yn dynamig? Ydyn nhw yn gallu newid y ffordd maen nhw'n gweithredu er mwyn fod yn arloesol a newid y ffordd maen nhw'n bodoli er mwyn goroesi? Mae'r uned hon yn un fewnol, hynny yw byddaf yn cael ei asesu trwy aseiniad yn y dosbarth. Mae'r ail uned, Datblygu Ymgyrch Fachnata, yn helpu ni dod i ddeall sut mae busnesau yn datblygu yr ymgyrch fachnata maen nhw'n ei ddefnyddio, a mae rhaid i ni creu rhyw fath o gynllun ein hunain sydd hybu ein sgiliau ni'n bellach ynglyn â sut i greu yr ymgyrch fachnata. Nawr mae hon yn cael ei asesu'n allanol, sy'n golygu fydd dasg yn dod i'r ysgol, neu i fi, a wedyn byddwn ni fel dosbarth yn gweithio trwyddo'r canllawiau, a wedyn fydd yr unigolion, y disgyblion i hunain, yn gweithio ar y dasg. Bydd digon o paratoi wedi cael ei wneud cyn hynny. a mi fyddwn ni wedi edrych at y holl gofynion yr uned. So dwi e ddim yn aseiniad, a dwi e ddim yn arholiad, mae'n aseiniad tu fewn i'r dosbarth. Mae'r trydydd uned yn edrych at cyllid, cyllid personol a busnes. So mae hwn yn eitha neis o ran edrych at cyllid debu o elfen personol yn ogystal â shwt mae busnes yn rheoli eu harian nhw. A gobeithio fydd hwn yn datblygu sgiliau byw ar gyfer y disgyblion. Mae'r uned hon yn cael ei asesu yn y llanol, a fydd hwn trwy prawf ar-lein. So fydden ni'n gweithio trwyddo y gwaith a wedyn cael yr arholiad. Fe fydd yr arholiad ar gael yn mis Ionawr a'r haf, felly fydd hwn yn cael ei wneud yn flwyddyn tair y ddig. I orffen y cwrs, mi fyddwn yn gallu dewis uned dewisol. Nawr byddai'r dosbarth cyfan yn edrych at yr un uned, ond dyma doi dewis sydd ganddyn ni ynglyn â pa unedau gallwn ni astudio. Mae hwn yn cael ei asesu'n fewnol, so fydd e trwy dull aseiniad, a gwaith bydd yr disgyblion yn parhau ac yn cwblhau yn ei dro. Mae e'n dibynnu ar canllawiau a beth sy'n mynd i ddod o flaen ni yn y blwyddyn nesaf. ynglyn â pha uned fe ddewiswn ni, ond mae disgyblion yn cwblhau profiad gwaith yn blwyddyn deuddeg, so felly mae hwnna'n ffordd o dewis rhywbeth maen nhw yn wneud yn barod. Mae hwn yn dros olwg o shwt mae graddau BTEC yn bwydo mewn i'r broses UCAS.